Хәерле көн, ассаламу алейкум дуслар. Барчаларыгызга да имин, матур көннәр телим. Бүгенге видеобыз инде безнең хуҗалыктан булачак. Мин үзем озак еллар мәктәптә эшләгән кеше. Аннан соң инде 3 елдан артык мәдәният бүлегендә җитәкче булып эшләдем. Һәм үземә бөтенләй дә таныш булмаган бер тармакка килеп эләктем. Ул авыл хуҗалыгы тармагы. Таныш түгел дип әйтү, бәлки дөрес тә түгелдер. Үзебез инде авылда үскән малайлар, Өйдә ихатада да бик күп маллар асрадык заманында. Икшәр баш сыер, дүртәр баш үгез, тана асрый торган идек. Ул инде сарыкларны бик күп итеп асрадык. Әмма дә ләкин авыл хуҗалыгы ул теге өйдә генә асраган мал түгел икән. Бик катлаулы, бик җаваплы. Елның 365 көнендә дә хезмәт куя торган, ялсыз, көнсез төнсез куя торган, хезмәт куя торган тармак. Менә бүген сезгә видеода кыскача гына сенаж базы турында таныштырып китеребез аннан ничек анализ алынганы анасы ничек итеп азык әзерләнә ничек итеп малларга азык бирелә шулар турында сөйләшеп китәрбез отпускага дип тормыйбыз эшкә чыгабыз бүген ютазы районының иң алдынгы хуҗалыгы агромирдәбез Технолог Ленар Афтахович белән Насир Насихович җитәкчесе, Раил безнең начальник комплексы. Шушы быел салынган синажның анализын алабыз. Менә бу синаж база. Аклы каралы пленка белән ябылган. Менә Аклы пара каралы пленка белән ябылганда инде моның өсте ак, асты кара төстә. 150 микронлы калынлы пленка бу, менә баскычта, аяк баскычта жыртылмай. Бик технология туры килеп бастырылган инде. Тапталган, эшләнгән. Менә бу металдан эшләнгән проба турник. Бер сөтендә бер сөтендә булды. Һәр иртәгә сугытып аскысен буны үзе. Нержавейка ди Ленар Автахович. Менә шул өстәлеп 2 метр тирәнлектән анализларны алабыз инде без. Дуслар, менә синаж базлары Авыл хуҗалыгында теләчелектә инде мал асырыйм дисәң, сыйфатлы азык булуы кирәк. Бигрәк тә инде синаж, силосны сыйфатлы булуы кирәк. Менә бүген безнең бу хуҗалыкта шушы силос базы. Силос базлары базлар төрлечә була инде алар. Күләменә карап, сыйдырышлыгына карап. Менә 1000 ярымлыны күргән бар, 2000 ярымлыны күргән бар. Менә бүгенге хуҗалыкта безнең 7000 ярым тонны сыя торган баз. Баз бөтен таләпләргә туры килеп эшләнгән. Безнең инде зур азык әзерләргә бөтен мөмкинлекләре бар монда. Һәм инде 2 елга запас булырлык монда азык әзерләнде быел. Менә бер участоктан алдык, хәзер икенче участокка килдек. Шул сенаж базаның

анализ алалар һәм лабораториягә китеп әлеге сенажның төрле показательләр буенча анализын карыйлар инде дуслар менә сезне тагын терлекчелектә һәр көн эшләнә торган бер үзенчәлекле чара белән таныштырам сезне хәзер менә карагыз безнең монда хәзер савым сыерларына

Менә бу кормосмеситель дә буталып сыерларга тапшырыла. Сыерларга бирелә инде. Бу э, кормосмеситель дә безнең беса бар. Безнең җаваплы кеше беса буенча карап, шушы азыкны әзерлиләр. Азык рацион белән әзерләнгән вакытта Азыкта инде төрле компонентлар була. Ул сенаж, силос, э, салам, печән, фураж, комбикорм, премикслар, сыерга күп итеп сөт бирсен өчен төрле-төрле азыклар. Менә шулай итеп көндә безнең малкайларның өстәленә килеп керә инде шушы әзерләнгән корм. Менә бу кормосмесительнең емкосте дип әйтик. Менә шушында тутырыла, анда инде әнә тегендә күрәбез шныклар дип аталамы инде, шушылар Бутала инде менә салам күрәбез без сезнең белән. Монда силос. Ашай буталып эшләнә монокорм. Менә шушылай итеп кушылды. Менә үзенә күрә менә миксер инде бу. Менә пычаклары бар, кисә турай. Шулай итеп сыйфатлы балансланган азык әзерләнә. Менә хәзер трактор китте э, комби корм салырга. Безнең 18 куплы бу. Менә шулай итеп безнең азыклар әзерләнә инде, җәмәгать. Менә сезнең өстәлегезгә килеп эләккән сөтләр. Менә шундый катлаулы җаваплылык таләп итә торган процесс инде. Шулар шул процесс хисабына Малкайлар сөт бирәләр күп итеп. Ә менә шулай итеп әзерләнгән монокорм безнең малкайларга таратыла. Менә бар. Менә ул буталган, балансланган азык. Шуны малкайлар ашаса, сөтне күп итеп бирәләр инде. Дусларым, бүген сезнең белән Агромир хуҗалыгында булдык. Агромир хуҗалыгының сөтчелек тармагында инде азык әзерләү турында видео карадык. Авыл хуҗалыгы бик авыр тармак җәмәгать. Һәм инде өстәлләребезгә килеп эләккән шушы сөтләр, азыклар, ризыклар Авыл хуҗалыгында эшләгән хезмәтчәннәрнең көнсез, төнсез, ялсыз эшләгән хезмәте. Шуңа күрә инде хезмәт кешесенә һәр вакытта хөрмәт белән карасак иде, сәламәт булсак иде, бердәм булсак иде. Минем каналда калыгыз, алга таба да кызыклы видеолар белән сөендерергә язсын сезне.